Makali baba Njoli munhu one akakwara kumberengwa kuti ta hapana zvautotiita. Okay. Nyaya ndauya naye panapa ndichitaura ndeyekuti mudhara Geza akasimuka mukati me office. Unoza munhu ari muoffice. Muoffice yeZanu PF anova munhu muhombe muoffice yeZanu PF achichema unoza munhu mukuru ukaona wotaura zvinhu zvakaita sezviya zvinhu zviya taiti kana kudhara kana kuti naiko zvino tinoti zvotaurwa nemwana muduku asati anyatsofunga zvaanoda zvinhu zviya zvakataurwa namudhara gedza zvinotaurwa nemwana muduku kamwana kapwere kanoti haiwa usati wakura bva pano hatikudi padare asi zvakataurwa nemunhu muhombe zera rimwe chete ranamunangagwa nanachiwenga vakarwa hondo vese anoziva zvese zvigiribidi utsotsi kuba kukuvadza kuuraya kusapota pati yanenge achida kwese anokuziva nenzira dzese akataura akati vamana haa zvakwana enough its enough now taneta munhu mukuru akataura kuti taneta okay mubvunzo wangu inowa kuti what about mupurisa a policeman anogara kumachonyonyo kunana nyanga kumakomoko ane chibhutsu chakadambuka ari kugwesha ari kutadza kubhadhara school fees yevana ari kutadza kudya nyama mumba make achitiraya kuti vana vake vaende kuchikoro mupurisa ari kuswera akamira murodhi kudai so akavisa madhiramu murodhi achiita marodhi block uri kuti chii naiye policeman uri kuti chii iwe uchitadza kudya nyama mumba mako uchirama nemachanzi emavegetable nematemba asi mudhara ari kudya zvisingavavi mumba make mudhara gesa akachema misodzi kudai akati no no no no izvi zvanyanya izvi tiri kuuraya nyika iwewe a policeman musi wa 31 uri kuti chii a soldier masoja ari kuswera ari kumu akagadha vanhu vari kutiza munyika vachienda kunotsvaga mabasa kumusango kunana dite kunana kunana lutumba uko kunana kayema yema mukati mukati mumasango ana chivara uko musango uchigara musango une bhutsu yakadambuka uchiswera uchitswa nezuva wakadai so wakamira uchiti vanhu vanhu vana muzimbabwe vasatiza uchirinda nyika kuti vana vemuzimbabwe vasatiza vachibuda kunyinda kusouth africa kana kose kuna mabhodha kunana zambia kunana botswana uko uchiswera uri musango wakamira kudai so what are you saying uri kuti chii 31 december 31 march wasvika 31 march uri kuti chii i want to know i just to I want to know kuti mapurisa muri kuti chii? Bhutsu zvadzadambuka. Mune vana vangani vangu vakagraduata vasiri kuwana mabasa. Apa makanga muchitadza kudya muchiti toda kuti vana vedu vaende kuchikoro. Mune vana vangani? Now vana venyu havasi kushanda. Muri kungotambura still. Bhutsu dzakadambuka uniform yekubasa masona masona masona. Muri kuti kudii? 31 June 31 March uyu wasvika muri kuti chii maticha kuzvikoro kwamuri ikoko muri kumboti chiiko nekuda kwekuti masalari amuri kutambira hakwani asi munhu unoona nyaya ndiri kutaura ndiri kuti inini imimi muri kushanda muri kwamuri ikoko kwamunototambura uyu munhu asingatamburi mudharageza uyu ari muofisi yezanu p f i think anotori nemapurazi i think anotori nemombe dzakawanda anototambira mari inotori nemutsindo yeukomuredi neupenjeni hweusoja kana kuti haasati anotori kutambira izvozvi muofisi yemasoja kana kuti haana anototambira each and every month mari yake inotokwana asi achema ati aumana No, zvanyanya tiri kubira vanhu. Ini nemubvunzo wangu woti kuzvipatara ikoko kwamuri muchipindirwa nevanhu vane maronda, vanhu vane dzisiki, vane HIV, vanobuda marute, vanorwara vasingagoni kufamba, vamwe va, va, vachiita kudii vachizviitira tsvina, vamwe vane maronda muviri wese musina treatment yakakwana. On top of that muchitambura nevanhu ivavo mari yemunotambira yacho yotadza futi kunokwanisa kubhadhara rendi muri kuti chii im asking just asking ndati maticha muri kuti chii na 31 march uyu avo vanhu ndiri kuda kungobvunza ende mubvunzo wangu wangonaka ndiri kubvunza macivil servants muri kuti chii kana muchirarama nekuita mapeace job pamaweekends asi imi muchishanda mugovernment muri kuti chii kana muchiona munhu ari mukati mugovernment imomo achichema kuti amana zvanyanya imimi muri kukutiwo kudii ndo mubvunzo wangu ndangoda kungobvunza munomboti chii munoti chii okay tobva ipapo omana makorokoza munogara munogara muchiinda pasi kunoshandira machaina achiuya achitora mamainzi pamanga muchikorokosa kana kuti pamanga muchimaina muchimbowanawo kana kasomething muchiraramisa mhuri yenyu mouya motorerwa nemachaina ari kubva kuchina achiuya achitora machina mopiwa ma200 dollars paunga uchimbowana imwe mari inototyisa ine mutsindo uchiraramisa mhuri dzako asi uya motorerwa maini yemudunhu renyu yotorwa nemachina yoenda yatorwa kudaro mainiya motorwa potorwa hafu yenyu konzi ngavapinde pabasa vamwe hafu ngavabve pano vanotsvaga mabasa vakuenda vanotsvaga mabasa kuseri uko kwavakanga vasina kujara kushandira kure nemhuri dzavo muri kuti chii mubvunzo wangu Munhu wese muZimbabwe kana uchiona Geza achichema ari muhofisi yeZanu PF, iyo hofisi yatiri kuti ndiwo vari kuguta, iye wochema kuti zvanyanya. It's not like Geza ari kuti now I'm enough ndaguta zvanaka. Haa, ati no, tanyanyisa kuuraya nyika. Iwe uri kuti chii kwauri musi wa 31 March? Mubvunzo wakanaka. Muri kumboti chii na 31 March? Kana muchiona munhu ari muofisi yeZanu PF achichema, what about munhu ari kunze? Ndiwo pozonzwa umwe munhu achitaura kuti ah, isu hatiri right, tiri right Zanu PF kusvika 2030. Iwe uchiona munhu ari mukati meZanu PF macho machichema, iwe hausi muZanu PF. uri kutongo uri kumachonyonyo uri kupuwa uri kupuwa 2 kg yeshuga 2 kg yerice 2 kg yemunyu wonzi inda unodya nevana vangu wakuti tiri right iye munhu ari mukati muofisi achichema geza achiti zvanyanya what about you unei chii chaunacho chaunosvika pakuti unosvika pakuti nini ndiri right asi iye munhu ari pakudya achiti no tanyanyisa muri kumboti chii vana seiwikina vachiita zvavanoda vachipa vanhu mari vachipidiguka nemari pamusoro pemari vaitaura zvavanoda iwe uri kuti chii